Mũrĩega nyũmba ya Gĩkũyũ na Mũmbi, barũthi wa Gĩkũyũ haha ngĩkũnyita ũgeni mĩtambo-inĩ ĩno ya Barũthi TV, na o ta ũrĩa twetĩkanĩrĩirie tabarĩra ĩrĩa ĩngĩ, tũgũthiĩ tũkĩhutagia maũndũ megiĩ ũkinyanĩria na njĩra cia kĩrĩu kana na mĩtambo ya kĩrĩu, tũkĩhũthĩra thimũ, tũkĩhũthĩra tablet na tũkĩhũthĩra kompiuta kana ũrĩa tugaga internet. na ndĩrenda twambe twĩyũrie atĩrĩrĩ eh, intaneti na gĩkũyũ rĩ tũngiuga nĩ kĩĩ intaneti na gĩkũyũ no njugire atĩrĩrĩ nĩ rũrenda rwa kompyuta rũrenda kuga atĩ kompyuta nyingĩ inyitithanĩtio na njĩra itiganĩte atĩ gũtigĩrĩra wĩ haha no ũtũme ndũmĩrĩri yaku amerika no ũtũme ndũmĩrĩri yaku na afrika ya mũhuro no ũkorwo wĩ nyĩrĩ wende gũtũma ndũmĩrĩri yaku mombatha na maũndũ ta macio. Na njuge atĩrĩrĩ, kwĩ njĩra nyingĩ mũno cia kũnyitithania kambiuta icio, no tũtigũtinda tũkĩenjera. No no hutĩrĩrie hanini njuge atĩrĩrĩ, kwĩ njĩra ĩmwe ta ya waya ĩno mũiguaga ĩgĩtwo fiber. Gũkũ Kenya kwĩna fiber ciumĩte ikahĩtũkĩra kũrĩa iria-inĩ rĩa Indian Ocean, nĩgetha gũtũnyitithania na njĩra na thĩ cia na nja. Nao acio nao mena cable yao yumĩte ta India ĩgathiĩ kũrĩa kũngĩ hihi ta kũrĩa China na kũrĩa kũngĩ ũguo. Na kũrĩa gũtekũhũthĩka eh, cable ta icio cia fiber rĩ, nĩ kũhũthĩkaga njĩra nginya ta ya satellite, macini ingĩ ikoragwo kũrĩa igũrũ o kũnyitithania kambiuta ici na ona njĩra ĩrĩa ingĩ mũĩ mũno ya ta wifi atĩ wĩ haha na ũrĩa ũngĩ harĩa kana ona ũrĩa tũhũthagĩra thimũ citũ nĩ ciranyitana kũhĩtũkĩra rĩera-inĩ na ndĩraria ũhoro wa rũrenda tondũ wa rĩrĩ rũrenda nĩ mũĩ nyũmba ya mbũmbũĩ ĩrĩa mwĩtaga na gĩthũngũ cobweb nĩ muonaga ũrĩa yakaga nyũmba yayo kana ũrĩa mbũmbĩ yakaga nyũmba yayo kũnyitithania haha na harĩa, rĩrĩ rĩngĩ ũkĩrora ũkarora nyũmba ĩyo nĩ yarĩka. Koguo na rũrenda rũrũ rwa kambiuta kana rwa intaneti noguo. Na njuge atĩrĩrĩ, kwĩ maũndũ maingĩ monekaga kũu rũrenda-inĩ rũu rwa intaneti, maingĩ mega na no kũrĩ manini moru. Kwĩ maũndũ mega ta atĩ eh, ciana citũ arĩa marathoma kana ona mũndũ wothe ũrenda kũmenya kaũndũ, arĩa me thukuru nĩ maingĩraga intaneti na makamenya maũndũ maingĩ mũno. Andũ arĩa marĩmaga Wathiĩ kũu intaneti-inĩ kana rũrenda-inĩ rũu rwa ũkinyanĩria no ũkwĩrwo ũhoro wa ũrĩmi. Akorwo nĩ wonjoria nĩ ũgũkora kũrĩ o andũ aitũ marahũra biacara, andũ aingĩ mũno marahũra biacara makĩhũthĩra rũrenda rũu. Akorwo nĩ aini nyĩmbo ciao nĩ marekĩra kũu nĩ ũgũthiĩ ũcione. Akorwo nĩ ta ũguo rĩu twaranagĩria nawe tũkĩhũthĩra mĩtambo ĩno rĩu yokire ya ũkinyanĩria kana ũrĩa ĩretwo social media, Facebook, Instagram na kĩĩ, maũndũ mau mothe marahoteka nĩ ũndũ wa intaneti. Akorwo nginya nĩ ciana citũ Mena maũndũ maingĩ mũno marona kũu, ũhoro wa mĩthako ĩrĩa mathakaga na na thimũ, kũrĩ ona maũndũ ma kũmathomithia, na maũndũ ta macio ũguo. No o kũu intaneti-inĩ rĩ, kũrĩ ona maũndũ maingĩ mũno moru. Kũrĩ andũ kũrĩ andũ marĩrĩirio kuo, tondũ gũkĩrĩ ona tũrĩa nĩme, na kũrĩ ona mĩkora, kũrĩ andũ maheneirio kũu, ona kũrĩ o andũ matereire mĩoyo yao o kũu kwa intaneti, mũndũ akahenio nĩ mũndũ nĩtũcamanie hana, twarie kĩ, ũgacoka ũgakora andũ acio rĩ, maima mĩkora, na ũgakora mũndũ ũcio nĩeka atĩa, nĩoragwo kana nĩeka ũndũ ũtarĩ mwega. Koguo rĩ, maũndũ mau mothe nĩtũgũthiĩ tũkĩroraga mawega na maũru, no mawega nĩmo maingĩ gũkĩra maũru. Tũthiĩ tũkĩaranagĩria, tũkĩrutaga mawoni, na makĩria mũno rĩ, tũgerie gũtambia video ĩno, tũ share, tondũ ngwĩraga atĩrĩrĩ, ndereti ĩno ti yakwa ndĩ wiki, nĩ yakwa na nĩ yaku. twĩkĩre ndeto ĩno thing'a nĩgetha ĩthiĩ na mbere. O ũrĩa barũthi wa Gĩkũyũ oigaga, kũmenya Gĩkũyũ nĩ kwĩmenya. Nĩ thayũ nyũmba.